Eý ýene ýatyr darow bar agdy haçan adamlar fanatlarymyz garaşyp otyr eýýäm bir düşüräýlip eý tur eý Nowruz tur ýigrimi bäşinji ýyl bolup geçdi bolun çykarala bir zadow. Eý maňa degmäýdä men. Öý adamlar bar hemme ýerde ýazýar tiktokda instagramda biziň hany ondan mundan öz aramyzça ýokmy indi biz Olar bilen deňeşdirmäý-de. Tur, tur, tur, boldy, iki müň ýigrimi bäş boldy. Ýok, ýatjagam. Tur, tur, tur, tur, şatdym, tur. Eý, bir eşigimem bir çalyşdyrmany goýma. It's okay, eşigiňi hiç kim saňa ýüzüňe seredip oturanok, şonsuzam. Iki müň ýigrimi bäş gelip gitýär eýýäm, boldy, täze ýyl bolup barýar. Biz düşürmeli. Biz birinji sezonymyz, ikinji sezonymyz ýokmy biziň? Eý, gowy düýşi görüp otyrdyň-da, näme gerek şular? Düýşüňde-de öýlenewok sen düýşüňde.
Eý, normalny däl ýa, gowy, turan ýeriňden göni gülüp başlamak gowy-da.
Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda ölüp başlaýar.
Karoçe. Ahyrym, yrdym adamlar. Ýykdy, ýöne düşüreli diýsem, ýok men snowboarda gitjek, ýok men skiýinge gitjek, gyş geldi. Ine-de adamlar, men-ä fanatlarymyza garaşyp otyryn, haçan şolar bilen bir gepleşige çykyp bilerkäm, bul ýatyr ýöne. Äý, özüň alyp barsana, men-ä bir. Özüň elin.
Men özüme gelemok, birinjiden-ä göz, ýüzümi ýumaly, gözümem dek, ýa-da suw beräý-de, şeýdip ataşaýyn. Iki sany çyzyk garap goýup dur, şu wagt gözüň. Ol-a dogrudyr-da, ýöne näme, Men zaten ýaram, o özüň alyp çykaýsana bir zatlar edip, bir zatlar diýýäň-ä, şeke-şuke edip goýersene şo taý, şeňk-şuňk edip goýer. Bar, soň bir sagatlap näme gürleşmeli onda? Bir zat tapylar, sen şeňk-şuňk edip goýer bir zatlar. Bolýar. Hoş geldiňiz adamlar yzyna Number One Podcast, Türkmen Number One Podcast-ynyň adyndan türkmen mediada şu wagtlykça Number One Podcast-a hoş geldiňiz. Ine darrow ine da co-host diýibem şuňa diýäs. Täze bu arada täze iş täze iş gözleýänler ondan mundan podcast host bolasy gelýänler ýatmajak adamlar snowboarda zada kän gitmejek öýlenen adamlar hoş geldiňiz biziňkä gatnaşyp bilersiňiz. Hä öýlenensoň öýünden çykyp bilmän oturaýsyn soň bro men bu gün gelip bilmedim podcast soňrak çeksek bolarmy diýip. Ýa baş o dälde başga sorag kelläme geldi. Men wapşe seň öýüňde näme üçin ýatyryn? Walla başga sorag o. Ine, öýem ýok welin, biz öýümizi aldyk, zat etdik, ýene ýatyr. Ejem.
Biz öýümizi aldyk da, Ýakup bir zat düşüneňok. Şu taýda bir fakt bar ortada. Seň öýüň, meň öýüm.
Seň öýüň, meň öýüm. Ýok, şu zarýa brat bar. Men şul öýde bir ýarym aý ýaşadym. Bu diýmek uje meňem öýüm bolýar. Şonuň üçin öýüme, öýüme hoş geldiňiz. Gowy bezeldi. Podkastymyza hoş geldiňiz adamlar. Şu wagt amerikanlar bilen ýaşapdyr. Ýetip gelýän iki müň ýigrimi bäşinji ýylyňyz bilen hemmäňizi tüýs ýürekden gutlaýarys. Allajan nesip bolsa iki müň ýigrimi bäşde-de şu ondan mundan podkastymyzy müňlerçe, millionlarça subscribera ýetmegi nesip etsin. Sizem bizi gollaň, podderşka ediň, goşulyň, laýk we komment bu gün gowy gowy temalar garaşýar, oň daşyndanam kiçijik surprizler size garaşýar. Eý adamlar, serýozno dokuz ýüz bir sany subscriberymyz boldy. Bäş. Bäş, dokuz, bäş. Eý, togsan bäş adamymyz galdy, müňe ýetirmäge kömek ediň, prosta alyň instagramda, hä, biziň wideolarymyzy, ondan mundan wideo, reels ýasaýas, ş rişeýr ediň, siziň kömegiňiz şol, müňe ýeteli adamlar, gaýrat ediň subscribe, ýutubda, ondan başgada adamlar, dawaý, bir, şu gowy görýän diýýäňiz-ä, Kömek etmegiňiziň ýoly paýlaşmak. Let's go. Hawa hemmäňiz paýlaşdyňyz storylaryňyzda, tiktogyňyzda gowy edip adamlar ýa-da gysgajyk ýerlerini gyzykly gören ýerleriňizi twitterda-da paýlaşyp bilersiňiz meň pikirimçe. Ýa-da gowy başlangyç gowy indi eý bir hili gep haltam dolyp gidipdir gepleşelim. Gep edesim gelip gidipdir diýip çigdem alaýmy çig-çigläp şeýdip. Karoçe bu gün Men düýn Nowruzda ýazdym agşam bir gowy tema bar. Düýn ejem dagy bilen gürleşip otyrdyk welin bu temany. Bir hili ýigrimi birinji asyrda men çagalar barada gürleşesim gelýär. Çagalar, indi täze ýylam ýetip gelýär welin çagalar. Eý, gowy, gowy tema gireli. Birinji şu temany ýadymda saklaşdaýda. Bolýa, gyra goýdum şony. Gyra goý. Saýk dälini agzyma sok bolmaýar bro. Saýt däli. Sen ýöne bar-a onda, onda sen onda häzir bar-a täze ýyl ed gutarmaka edit et edip goýmaly bolýaň bul wideony. Indi problema-da.
Men edemok-a editini-de. Täze editorymyz bar-a. Kim? Seň gelniň edýär-ä. Ýe, adamlar, e, serediň. Men bar-a bul nämä garaşmadym. Ýagny hemişe-de gowy zatlar etýär. Her ýylam birek bir Ramazan aýyna ýakynlaşanda bir gowja aýdym çykarýar. Çyndanam adamyň özüniň içinden pikirlendirer ýaly aýdymlar çykarýar. Däldi şu wagt eden bir işini men ýaman gowy gördüm sen saýkyň alypdyrda ýani men diýä bir albom çykarjak on sanak böl nemeden bolan on aýdymdan ybarat bolan bir albom çykarjak diýä adyna-da iblis goýupdyr dogurdam iblisem adyna iblis goýupdyr diýä şuny diýä on müň dollara ýetirer men diýä ýani haýyr sahawat üçin kömek etjek diýä eý Ýagny aýdymy biz tagam ýagny satyn almak üçin edemizok ony. O taýda prosta podderžka etmek üçin ýagny işleri kömek etmek üçin. Ujy on müň dollar diýdi, on müň dollary geçdi eýýäm. Şonda dawaý ýigrimi edeli, ýigrimi bäş edeli. Ba, neme diýip pikir etmäň adamlar. Aý meň pulum az, bir dollar, iki, bir dollar, bir dollar dama-dama köl bolar, hiç de bolmasa çöl bolar diýip. Şunda ýaly mesele bar, ýigriminji dekabrda ýapýan eken. Ýigriminji dekabr.
Hawa, ondan wideony soň çyksa uje adamlar donate edibilmeýär. Hiç zyýany ýok.
Ýene-de bilsinler ýöne şu şeýer etsinler, bilsinler ýagny şuňa zadyň bolup geçip ýörenini. E hawa, saýtdanam bar malades diýjek bolýan gerçekden çyndanam birhili etýän artyny Hem gowy peýdaly bir zat etjek bolýarda ýöne bir rep çykaraýyn manysyz neme dälde adamlara onam satmak üçin hemde özem opisaniýasynda da aýtýar men ondan bir köpügem gerek däl ýada aňyrdan üýtgeşik pulam gazanyp bolnok ýöne şu adamlara kömek edip bileýin ýada öz sungaty bilen. Adynam goja goýupdyr da ýene-de Ramazan ýakynlaşýar oraza gelýär bilen iblis diýipdir. Onam kommentarýalary okadyňmy näme diýýärler köpüs kişi neme diýip düşünipdirler. Äý şuň ýaly goja zat çyka etýän işiň haýyr iş ýöne adyny iblis diýip goýupsyň kak budda nemeler bolýara işte alty ýüz altmyş alty şeýtanyň howwa alty ýüz altmyş alty şeýtanyň nomeri zady olar ýalak däl şeý iblis diýende şeýtanyň asyl ady iblis bolýa hä. Şondan ýaňa bana bir ib neme albomynyň içinde iblis diýibem bir aýdym bar. Ýani şoň bilen içindäki nefsiniň arasyndaky bolýan göreş bolup biler. Ýalňyş düşünmäň. Gowy gowy teoriýalary ýöretýäs özem. E bir hilek bara wapşe saýkyn lýuboý aýdym çyksada öňünden menä ýaman garaşýan şony çyksada diňleýän özüm hezil edip ýöne iblis diýip at goýan bolsa alboma onda bara aňyrda çyndanam bir gowy manyly bir zatlar gelýändir. Saby prosto prosto tak iblis diýip goýmaýar da ara bir. Birim ýakynda bilýäňmi näme boldy? Sosial mediýadanam uzaklaşdy birazjyk soň bir hili ol diýdi men adamlaryň näme etýän pikirini men barada näme etýän pikirini köp üns berip başladym sosial mediýada köp geçirdim diýýär. Diýmek ýaly şolar ýaly uje ýani özüne meşhur saýyp başlady bir hili nefsini uýup başlady diýen ýaly pikirlendim men düşünýäňmi? Şol üçin iblis muň bilen gelip ugraşýar sen gara eý birazjyk indi meşhura sen dawaý bir zatlar et ondan et şoň üçinem bir hili içi ýanandyrda bir şeýle bir zat Dökesi gelendir şeýle Nebsine zada. garşy öz-öz söweşi bolup Eý, biler. dil özi. I soňam haýyr-sahawat bilenem ýuwýar ahyr Şu wagt sadaka. eminem ýaly degesdirip otyryn. Ýo, dogrymy aýdan ýa meň pikirimçe, ýani biziň türkmen sungatymyzdaky hany greatest, one of the greatest diýjek men. Ýani adam ş- nemäni goýýara içine, Ýagny sözlerini goýara tüýlerim tiken tiken boldy. Yo he's a lyricist yani lirik lirika yaman bir hile çuňňur many goýýa. Ve meselem e, aýdymlarynyň adyna da bir hiljek sany goýýar zat etýär biz aňyrsyna gözleşdirýäs bolýan ha bul eken o şul eken o tanadym aýdymyny aýtjak bolýanda sen bir ol tanadym emma onuň e, o çagaly sesi näme e, gazda barada gazda barada ol ol emma bir hiljek nemeler aýdymlar ýaman gowy la içinden malades ýani Oturyp analiz etmeli bolýar käbir ýerde dagy näme diýjek bolar. O gara bar meselem. Gara bar-a, olam olam şoň ýaly. Ejem dagy diňläp bäh diýipdir-ä. Indi altmyş ýaşly adam ejem ýogsa diňläp şony bäh bu döwrüň Magtymguly ýaly ýazýanlar bar eken-aý diýip birhilek şoň ýaly. Sebäbi Magtymgulyň nemesi bar. Gelse gerekdir goşgusy bar. Mosaikynam gapy diýip aýdymy bar. Hawa, hawa, bilýän. O taýda-da ahyrýeti düşündirýär, aňyrda-da ahyr zamany düşündirýär, ikisinde-de. Onda ikisi şu paçti şowur zat-da, bir hili düşündirse-de, Malades diýip-le, ejem diňläp tüweleme diýdi-de. Agam saňa bärden respekt. Ýok, ýediden ýetmişe diňletdirip bilýän adam bolsaň, ol uje başga bir zat. Bir, bir halamaýan zadym bro. Meselem, men dogrymy aýdaýyn, ýagny çyn içime, damaryma Batýa şo zat edilýän. Gitýäň aýdaýözüm zatlar ýüz müň iki ýüz müň bir million bilemok ýane jelili adamlar bir ýarym million diňlenýä. Saýkyň aýdymlary iki müň on müň ýigrimi müň wokalýa şolar ýaly eý muňa men saňa bir söz aýdýyn klasika dogrudan hem klasika näme bolýa arhiw sen şony on ýyldan hem diňle ýüz ýyldan hem diňle şo könelenok ýane şol zamana degişli bir aýdym bolup gitýär düşünýäňmi meselem häzir ýene-de ýüz ýyldanam şu saýkyň aýdymlaryny diňlesek ýene-de şu jahyllyklar ýe bolup geçýän uruşlar ýene-de bolup geçýän adamlaryň bir biriniň arasyndaky söýüşler näme göz öňüňe tutaýşy ýagny biz diýýär a nebsimiz bilen ýaňky ýalak bir aýdymynda tanadymynda diýýärmi şu ýagny alladan geldik alladan gaýdyp geler diýýär Üýtgän ogşaçy hiç haçan üýtgemeýär. Klasiki goýýar. Aýdaý özüň bir ýyl maksimum diňlener ondan soň ýitip gitýär we bu adamlar. Ol trend etjek bolanokdar o birhileklay moda görä. Ýöne adamlar nädip şony çekip bilenok özüne men şoňa düşünebilemok. Eý birinjiden a ýaňky ýaly o aýdaý özüň eýleki aýdymçylaryň meselem o tekila zat mädna zarp Ol taka diskoteşny aýdymlar bolany üçin Türkmenistanyň ýaşlaram şu wagt esasan şonýa zat diňlärdi. Ot manysy näme diýjek boldy aý saýk zat diýip düşünenoklar da aňyrda on on pikir edenoklar kellesinde. Aý boldy tans etdik gowy zat meselem soňky döwür nemäni Abdy daýynam şonýaly diňleýän bolýn. Bir hili manylyja zatlary bar zat diňli sözleri bar bolýn bir hili oňkam şonýaly. Bilýäňmi? Elli müňden, altmyş müňden kän geçenoklar. Ýöne bilemok, wagtyň geçmegi bilen inşallah nämedir. Ýöne meň pikirimçe, Saýk senem tassykla ýa dogry ýa ýalňyş, özi oň kän bir ony takyp oturanokmyka diýenleri, men Edil özi.
ýüregimden näme gelýän bolsa men şo wagt çykarýan. Meselem, ýöne şol şo tipažda aýdym çykarýar-a, ýagny ýadanok. Diýmek, ol aňyrdeýem ol fan fan base-ini gazanjany gazandy. Wagtynda tam çyra çyg zat bet. Ýagny ondan ýokarda neme ýokdy daro bilýäňmi? Iň bet meselem sen çyra men çyra o wagtlara gitse OG daro. Ýöne şu wagt ol eýýäm gazanjak zadyny gazandy, fan base-ini gazandy. Biz ýaly adamlar biz ony zaten gowy görüp ýörüs ýaman näçe wagtlap. Ine şoň üçin ol eýýäm diňe şulara näme öwredip bilerin, näme geçirip bilerin. Şoň üçin respekt ara o taýda.
Men hem ýene-de özüne ýüzlenesim gelýär. Sebäbi ýani gazanjagyny gazandy diýýäň-ä. Gazandyň. Çyndan hem gazandyň boldy ýani. Ol şu täzelere işte men şuňa bir zat edip etjek bolaýyn, muny etjek bolaýyn olar ýaly gerek däl. Ýani almajak almasyn, on müň adam diňlesin, bir adam diňlesin biz seň bilen. Ynanaý şu şu sungat etýän Saýk, Abdy daýy, ikiňiz diňe şu sözümiziň arkalaryňyzda bir zatlar bar bolany üçin, ýa biz siziň arkaňyzda. Boldy. Eý, iki müň on ikiden bäri-dä, indi Amerika birinji gezek iki müň on üçde geldim, iki müň on ikiden bäri şony diňläp bir iki müň on üçde dagy baryp, Fleksden geldim, ýok özümkäm. Diňe şoň aýdymlary bilen geçinýärdim, o diňe Saýkyň o Sabret, zat, neme Kakajan Rejepov zat-da bilen aýdymlary bar.

şekilde etýäs. E, myhmanam ýok, zadam ýok. Özümiz Boys Only Night bilýärmi? Night hem däl, morning. E, siz bilen has böyle gepleşik şekilde siziň hem pikirleriňizi häzir gürleşik temalarymyz bardy ýa-da Psycho arada alyp bileris. Karoçi men açasym gelen tema şu 21-nji e, asyrda men Amerikada has kän gördüm. Türkmenistanda da barmy ka diýen ýöne. Çaga, çagalar, ýaşlar Ene-atasynyň oňa az berýän wnimaniýasyny özüni geljekde gurban ýaly, ýagny žertwa ýaly, wiktim ýaly görkezmek üçin bir bahana edip ulanýar. Myka diýýän. Bu nähili görýän meselem? Meselem diýe kaka çagasyna az wagt üns berýär. Oglanjyga diýeli meselem, oglan ýa-da gyja. Şolandan geljekde bandit bolup ýetişýär belli bir derejede. Bandit bolup ýetişýär-de, soňam ondan Şo şo çagany jemgyýetde Aý sen psihologiçeskiý seň trawmajyklygyň bar sebäbi seňa çaga kaň kakaň ýeterinje wagt üns bermändir meselem. Indi biz ýöne nämä giremizok dogry mi physical abuse şiddet bolan ýoksa taýda ýa urulyp zat edip däl prosta köpräk işleýärdi hawa köpräk işledi ondan soň üns bermändirler şondan ýaňada terbiýe serbet indi men muňa näme üçin ýalňyş görýän gaty uzaga gitmek gerek däl. Men altynjy, ýedinji asyra gidip oturjak däl. Ine, ýigriminji asyrda, Ikinji dünýä söweşinde, ine, meň öz babam urşa gitdi we näçe wagtlap, bäş ýyllap ýok-da, ine, çagalar bar, ine, bäş ýyllap. Şonda-da, ine, meselem, çagalary normalny bolup ýetişdimikä, ejemiň doganlary bar, jigileri bar, şolar normalny bolup ýetişdi. Şolar üçin şo babam aňyrda bolsa-da, uçda bolsa-da, meselem, Orsýetiň bir ýerinde bolsa-da, ýazýan haty şolar üçin birhilek neme ýaly, kanun ýaly, ediläýmär zat. Ýa-da mamamyň diýýän zatlary. Ene-ata şolaryň üstünde awtoriteti has ýokardadyr. Indi bolsa ejesi çala üns berenok welin, hany maňa wnimaniýa, ýa-da birhilek, ýo men nemänem düşünýän, hany sylap bolunma neme. Sylap Ataýew çaga nädip ýetişdirmeli, zat şon ýaly gmeler goýýar. Ýöne şolam bir hilek meň gözümde slişkom ýa neme edilen ýaly da, suw suw çykarylan ýaly. Çagany ýöne şeýdiň, beýdiň, çaga psihologiýa ba Eý, şu wagta çenli ösüpdirler aroo, bir abraý bilen, sylag bilen, normal ýetişipdirler. Ene-ata-da öýde kän däldi. Ýa-da eje işleýärdi, ene seretýärdi käwagt. Düýnkiden galan çaý içeli bir mumçuk. Täze goýdum-ow ýaňy. Hä, bolýar, bolýar.
Gulmet aga berilmese-de özümiz özümize içeris. Gulmet aga hökmanda. Indi ýaňky nemeleriňe bir topar faktorlary goşaly, Ýakup. Meselem, dogry aýtýaň. Ýöne, ýöne o döwürlerde uruş bardy, dogry dälmi? Ikinji jahan urşy diýýäň. A bärde-de şu wagtça iki, biz, uruşlar bar. Ýöne biz şo urşa affekt edilemizok. Biz şo urşuň içinde däl. Bize zyýan ýetenok. Ýa biz şo urşdan doly ýani meselem meň kakam gidipdi men ýok bolup ýöne oturtdym neme edemok. Birem meň göz öňümde gelýän zat ýani bilemok indi muny iki tarap bilen çekip bolýar. Bizi köçe ýetişdirdimika diýen. Häzir togsanynjy ýyllaň adamlarynyň islendik birinde gürletdirip gör, men öýdäkilerim bilen kän wagt geçiremokdym, daşarda tymdyr. Indi şony ýöne köçede geçireni üçin ýalňyş ýollara giden adamlaram bolýar, dogry ýola giden adamlaram bolýar. Meselem, menem öýde kän wagt geçiremokdym, diňe köçede, köçede, ýöne ýene-de, ýani men işte ýaňky ýaly erbet zatlar edip-de, ýoldan çykyp, oňa bolup gitmedim diýjek bolýan. Indi bu faktorlar nädip seni Aýyrjak bolýaň, ýagny nämä görä bu adam dogry ýoly saýlap, ýagny ýalňyş ýoly saýlap biler. Çünki seň daş-töweregiňdäki adamlara görä, eýýäm seň gurşawyňa görä bolup başlaýaň, dogry dälmi? Çünki men senem şeýle göz öňüňe getirip görüp, ýene bir ýaňkyň üstüne bir zat goýaýyn, şoňa görä aýdarsyň. Ýagny Bäş-alty ýaşyňa çenli eje-kaka seň gahrymanyň. Hatda sekiz ýaşa çenli diýeli. Gahrymanyň seň hemme zat seň rol modeliň ýaly şunuň yz alajak, kakam ýaly boljak zat eýleň öýleň. On bir, on iki ýaşa gelýäň welin cool döwrüň gelýär-ä uje bir hili içiňdäki gormonlaryň oýnap barşy. Ana ondan soň uje seň eje-kakaň näçe ýakyn bolasy gelse-de, üns beresi gelse-de sen dostlaryň bilen bolasyň gelýär. Seň eliňdäki zat däl ol. Ýöne şol sen garmon sen Men dostlarym bilen köp wagt geçirjek, men saçymy Kristianyňky ýalak etjek, ortadan iki müň on ikide beýle beýle şuň ýala bolýar. Indi şony nädip edip biljek? Seň eliňdäki däl, daş gurşawyňdaky zatlar. Hawa, indi meselem gowy point ha. Çaga o dostlary bilen bolýar, okey problema däl. Biziň bizem şoň ýaly wagtda biz özümize kän bilýänler söýdüp wagtynda Saýkun oňa nälaýdymam men ýaşlyk diýip. Kän bilýänler söýdüp. Ýaşlyk etýäs çyndanam. Hawa. Ene-atamyza garşy gitýäs, zat etýäs. Ýöne bul meň aýtýan zadymyň daşyna çykýar. Meň aýtýan zadym şu, meselem Amerikada gören zadym. Indi bärde okadyk, uniwersitete gitdik şeýle. Uniwersitete barýan welin ýaşlar ortalykda meselem essay zat edilýär, saçineniýe, düzme ýazylýar welin düzmede näme diýýärler? Aýna men kakam meň bilen az wagt geçireni üçin mende trawmalar galdy. Indi men isolate bolup, ýeke galyp, izolýasiýa girip, kän adamlar bilen gatnaşmana neme trawmam bar diýýär. Şondan çekinýän diýýär. Ol adam, ol erk kakasy ýa-da ejesi şo çaga okasyn diýip gowy mekdebe salýar, meselem, ýa-da uniwersitedini töleýär, eýtýär, beýtýär. Ýöne azrak wagt wniýaniýa bere. Indi seň bilen kakaň hemişe oturyp, Waý, Oguljaşym, gel oýnaly diýdimi? Meň pikirimçe diýen däldir. Ýör gündiz oň bilen wniýaniýa aýyryp, seni aýratyn terbiýelejek bolup oturyp, mende bolmady meselem, ejem oturyp şeýdip seň bilen şeýdeli, beýdeli. Onuň ýaly ýok. Belli bir derejda o köçe terbiýeledi, berbiýeledi ejem. Ýöne indi men şony alyp, Eý, ejem meň bilen oturyp oýun oýnamady. Şoň üçin meň men indi şu ýagdaýlardan izolýasiýa girýän ýa-da men adamlar bilen gatnaşyp bilemok diýsem, birhilek şu wagta çenli ýetişen çagalara garşy meni has ejiz ýaly bolýan. Indi meselem pikir edeliň, meselem altynjy, ýedinji asyrlar pygamberler wagtlaryny pikirlene şeýle. Her gün uruş. Ýa-da ýöne basyp almaklyk. Hawa. Kakaň gitýär, geljegem belli däl. Şeýlemi? Indi şo döwürdäki çagalar Eý, men men psihologik, psihologiki men şu wagt ýaman gynanýan-da, men şu wagt indi kakam ýanymda bolmady. Şoň üçin men näme, birazajyk izolýasiýa gitjek ýa-da adamlar bilen kän gatnaşjakka ýa-da trawma ýaşajak zat diýip ýa-da şo wagt Psihologlar bardymyka? Meselem, çaga bilen gatnaşyp oturyp, Sen, seň kakaň gitdimi urşa? Hä, onda saňa şeýdeli, şuny ýaly kla. Şuny ýaly zatlar bardymyka? Ýa prosta döwrüň geçmegi bilen biz has ejizledikmika? Ýok, ol ejizlänimiz belli. Ýöne men şindi şular ýaly bir zatdan bolup biler. Meselem, obada sen şuň ýaly bir zat etseň, etseň diý, erbet görülmeýär, erbet görülýär diýjek-dä. Meselem, seniň o zada wagtyň ýok. Düşündirip bilýän meselem ýa. Özem a ýer agdarýandyrsyň, işiň etýändirsiň. Meselem, men klasdaşym bardy. Ýani enesi bar, atasy ýok, bilýäňmi? Soň taçkaçylyk etýärdi. Şoňa wagty ýok şol oglanyň pikir alýa. Taçkaçylyk bu bir manatdan, iki manatdan şeýdip işleýä. Men ýani diýýän, men şol oglana respekt goýýardym. Sebäbi meselem, ýani, ýani he is not bitching around. Göni, gönümel aýtsam, ýani heleý gürrüň edenok-da, aý men näme etsem käm indi, kakam ýok, hyra çekilip indi men şuň ýaly, Özüm nädip alyp barmaly? Sosialny zatlara ýüz tutup zat edenokda birazjyk erkek bolup mejbur bolýada işlemeli bolýa. Meselem käbir adamlar şony etmän biler çünki alýan puly meselem bir taçkaçylyk edende bilýän o bizlerde bazarda neme taçka agyr bolsa göterip alyp gidip berýär meselem bir manat alýa iki manat alýa üç manat alýa maksimum bolsa dört manat olam tipi bilen üstünde çybygy berse. Dep şolar ýaly günde şony edip alyp oglan daýaw bolup bir ýa-da özi horajyk oglan ýöne erkekleşenini görürdim. Onda şeý diýip bilýärismi, meselem, ters tarapdan seretsek, belli bir derejede şo zat, şoň wagt, wagt ýok diýdiň-ä, onda beýleki zatlaryň ýüze çykmagy işsizlikden bolup bilýärmika? Eý, işsizlik kän zada getirýär-ä. Meselem, içiň gysdy, oturdyň hiç zat edeňok, meselem, Diňe aýallarda diýjek däl, şu taýda erkeklerde-de bolýar. Öýde göz öňüňe getirip gör, öýlenendirsiň ýa-da däldirsiň. Meselem, men öýde ýeke özüm ýaşaýanymyz üçin kelläme her hili pikirler gelýär, her hili zatlar gelýär. Indi, meselem, näme üçin aýalyň kada gelmesin şol aralykda, meselem, öýde otyrsyň, indi aýalynyň işe giden wagty erkekler, Eý, bul näme edip ýörkä, ikilik etýärmika ýa-da maňa jaňada nökr, maňa, o weswese gelip dur. Bul diňe aýallarda bolýan zat däl. Men özüm şu wagt ýeke ýaşaýan. We meň kelläme her hili pikirler gelýär, ynanaýyň her hili, birden äzi ölsem meni hiç kim tapmazmyka, maňa jaň etmezmika, ejem birden jaň etmese, çünki men öýdäkiler bilen kän habarlaşamok, olaram diýýän, maňa indi häzir jaň etmese birden meň halym kim ýaly, ynanaý, meň her hili zatlar göz öňüme gelýär. Şoň üçin bu işsizlikdenem bolup biler. Ýöne meselem bizde Aňarda oba ýerinde diýjek Aşgabatda entek bilemok. Psihologlar ýoga seň gidip derdiňi aýdyp bileriň ýa ýok ýani psiholog ýok ýa näli bolýa şolar ýakda men şoňa düşünemok şondan bolup biler belki bärlerde razvi razvi näli diýeni bir hili türkmençe gürläsim gelýär şonda garaý kämilleşen diýen hawa kämilleşen dogry dämi sebäbi geçenki öz aramyzda podkasty gördüm diýýä dil garyşdyrmasaň gowy bolar kämilleşen diýeli bäri soň Şondan belkim bolup bilerinde hemme zadyň özüniň ugry bar meselem diýeli-dä seň ýagdaýyň ýok bolsa saňa sosial sekýuriti kömek etýär saňa aýlyk meselem pul berýär öýsüz bolsaň zat bolsaň eýle ýöne bizde şolar ýaly psihologlar bolmagynyň ýany meselemde aşgabatda bardyr ýöne kerkide men-ä eşitmedim-dä şu psiholog barkam bar gepleşip gör zat diýip. Ýana bir gitseň palça gidersin. Mümkin däl, bir gire bolsa diýer, palça gidermedi. Meniň öňümdäki problemalarymy aýyrlarmy, aýyryp beräý, işte şular ýaly, öldürip beräý şular. Eý, şol şoňa aşyk bol, şol maňa aşyk edip ber. Surat berýäň, boldy, boldy saňa, eý, şol ýüzüňden düşýär. Ýo, meselem bar, ýaman gowy, no pointa geldikmi kak diýen, to, şto, bir zadyň azalmagyny isleseň, Şo barada azrak gürlemeli. Meselem, Morgan Freemana soraýarlar, How do we get rid of racism? diýýär. Rasizmi nädip aýyrmaly diýýär. Don't talk about it diýýär. Gürleme o barada diýýär. Men meselem hemişe, Aý indi aklar zat diýip ýöremok-a diýýär. Ýöne näme üçin siz ýöne garalar, garalar, garalar barada gürleýäňiz diýýär. Garalyň haklary, garalara zat diýýäňiz. Hemmäm zada ma diýýär. Hawa. Men pikirimçe şu psihologiýada şonuň ýaly çaga psihologiýasy, trawmalar zat şeýle bir eýýäm şu dile neme edipdir. Şu modny söz bolupdyr-da, hmm. moda bolupdyr şo sözler. To şda nirä seretseň basan ýeriňde çaga psihologiýasyny okamaly, çaga eýle beýle beýle beýle. 21 asyrlap şu wagta çenli şo çagalar ösüpdir, adam bolupdyr, hawa arasynda Erbedräklerem bolupdyr, gowam bolupdyr. Süre aksaksyz bolmaz, ony geçiber. Hawa. Her her hili ýagdaýlara görä. O o taýda meselem Jordan Peterson-a dört sany zat berýär, näme faktor berýär. Çaga psihologiýa diýýär, ýa-da meselem çagaň nähili ýetişýänine dört sany faktor diýýär. Biri maşgalasy, o biz biz bolsa diňe maşgala durup ýetýäs, biri maşgalasy, ikinjisi daş-töweregi, üçünjisi gatnaşýan çäreleri, aktiwçileri, dördünjisem ruhy baglanşygy. Ýani din diýdi zat diýdi şol ýaly zatlar. Şu taýdan şuny dört sany zatda utar dostuň kim meselem gitýän mekdebiň nähili, gatnaşýan adamlaň nähili we bir man nime spiritual bir baglanşygy barmy başga zatlara. Şo zatlar hem oýnaýar mukadýan uly rol. Bolup biler. Ýa diýýänim, ýa sen diýýäniň dogry zada getirdiň meselem diýýäňmi? Aý adamlar şoň ýaly kän gürleşileni üçin şolar ýaly bir zat ortada bar. Edil şolar ýalagam, meselem, indi bärde şeýle bir zada öwrenişipdir, bir sistema bolupdyr, ýagny sen özüňi şoň ýalak bir nämä, obloçka goýsaň, şeýle bir galyba alsaň, ondan soň saňa hiç kim degenok, saňa, sen aýratyn bolýaň, saňa special neme, neme görkezýärler, aýratyn saňa üns berýärler, wnimaniýa görkezip başlaýan zat bolýar. Mekdeplerde-de aýratyn bolup başlaýaň eýýäm, birhili özüňi gowy duýup başlaýaň, çünki hemme kim saňa üns bermelidir diýip pikir etýär, şeýle etýärlerem. Edil özi. Soň A meselem, şony arda Türkmenistanda sen şoň ýaly edip bileňok. Meselem, oturdyň, gitdiň indi meselem, psihologa bar, şu derdiňi aýtsaň, psiholog saňa gelip, mekdepde şul oglana şuň ýaly görkeziň diýip aýdylanok. Näme üçin? Ene-atasy bolmadygy üçin ýa-da atasy bolmadygy üçin diýip, oň üçin saňa hiç kim oň ýaly etmeýär. Ýagny adamyň bizde özümizde wyždan diýen bir zat bar. Şuň enesi ýok eken ýa-da atasy ýok eken ýa-da ikisem ýok eken diýen wagtyň ýetim eken diýseň, soň bileň. şo şo tema girmeli däldigini bilýän wapşe şol oglana barada prosta şo tarapdan em ýöne erkeklik manysynda meselem men şony ýagny synap görüp bilerin diýerin meselem sögüp görerin urşup bolup bilýär zat bolup bilýär ýöne meselem diýeli oglan fiziçeski daýow bolýan bolsa özüne sagdyn duýýan bolsa meselem şol oglana meselem degmezlik edilenok bizde türkmenistanda a şuny geçeýin e bolýar şul Disability bar ýa-da emotional support gerek, emotional damage diýip ýörenoklar Türkmenistanda. Ýok, bardy uniwersitetde.
Gam biz bir konferensiýa gitdik, Student of Color Conference diýipler. Gat, karoç, her kim çykdy, hä, biri meselem, aý men latin bolanym üçin maňa garşy rasizm etdiler, biri çykdy, men çişik bolanym üçin maňa neme etdiler, aý biri, her kim şeýdip bara bir hili trammasyny aýtýardy, şo taýdaky ýüz elli adam, a-a, hum, haý, diýip gynanyp otyr-da şoň ýagdaýyna. Hawa. O bir hile Türkmenistanda bolsa Why men çişik diýse bar, bar horlan azragy ýer diýerler de. Hawa, ana bizde meşem şu standartlaşdyrma ýok entek. Şoňa da begenýän, etmäň hem adamlar. Ýani belli bir zady, gowy bar zady nemet däler. Erbet zady meselem gowulaşdyrmak, ýani normal, normal zada getirmek gowy däl. Meselem bir adam semiz bolsa, çişik bolsa, şoňa gidip aýtýaň, ýa agramyň köpräk eken ýa-da şeýle semiz ekeniň ýa-da bir horlansaň näme diýip aýdylýar. Bärde şoň ýaly bir zat aýt. Ýerden alyp ýere sokýarlar. So diýende bärde sen erbet bolýaň. Hany bolaýmar zady aýtýaň, e saglykly iýip iç, zala gatna, horlanjak bol, meselem ýaňky şu temada diýende onda bir hil. Ýa-da meselem erkek erkek aýal bolmaly däl, aýal erkek bolmaly däl. E, neme o genderlerini çaşýarlar-a, şo şo şon ýaly zatlar ýalňyşdyr. On men pikirimçe men erkege erkek diýjek, he diýjek. Ýok, oňa she diý, islän zadyny diý. Sen oň näme diýse sen şony diýmeli. On ýaly zatdam. Kän eline bir neme berleni üçin edilýär şul ýana resurs berleni üçin edilýärmika diýen şondan. Ýöne ýaňky ýalak. Men nämäni göz öňünde tutam ýokdur. Men şony aýdyp geçeýin-de, aşagyny çyzaýyn. Ýani käbir adamlar çyndanam Ýani genetiki taýdan neme bolýa, semiz bolýa. Hawa, isklüçeniýalar hasap alamzok. Käbir adamlar çynan hem semiz bolýa. Etýäler, fizisiki terapiýada görýäler, ylgabam görýäler, horlanjak bolup çaýmyş görýä. Bolmasa bolanok, ony o tarapdaky adamlara degemzok. Ýöne ýaltalygyndan sebäpli özüni men standartlaşdyrjak bolan adamlara diýýän-dä, men Amerikada şolar ýalak, meselem, meniň agramym, aýalyň agramy togsan kilodan geçýä ýa-da segsen kilodan. Birazajyk semiz bolsa, çyndanam Indi meselem Victoria's Secret şonu etip başlapdyr, bilýäňdämi? Hmm, hmm. Modellere meselem öňki 80-nji, 90-njy ýyllary görüň, injejik modeller goýýarlar. Indi bolsa dünýä täzeleneni üçin modern bolanda hmm. standartlaşdyrmaly diýip, meselem semiz aýallara model edip başlady. Meň pikirimçe normalny däl. Modellere ýende meselem diýende men ýani näme diýip aýdamok, ýani men modellik gowy zat, onu diýemokda, Garaz, modeller ýene-de şol standartyny üýtgetmedik bolsa, adamlar şoňa ýene-de çemeleşerdi. Häzir Twitteriň alymlary başlar häzir. Näme üçin o bul ýaly adamlaram bar-a, ýaramaýan adamlaram bar-a. Ýene-de iskulçeniýalary giremzok biz. Olar baş. Ýöne wagtyň geçmegi bilen sizem düşünersiňizmikaň diýýän şu zatlaryň gerçekden çyndanam zyýanlydygyny, saglyga zyýanlydygyny, işsizligiň, belli bir derejede ýaňky Noruzyň aýtşy wesweseleriň ýa-da ýaltalygyň getirýän ýerleri ýaman erbet zatlar mykady ýa? E meň pikirimçe weswese barada gowy edip aýdym çykaryp berýär iblis ýakynda gelýär-ä saýkyň aýdyma. Bolupdyr. Ýa. E adamlar şeýdip ýa köp uzatmaly. Täze geldik, täze gördük sizi ýene-de bir gezek. Näme edeli? Ýene-de şul, ýagny Täze ýyl gelmänkä ýene-de bir bölüm çykaraly, gysga etsek hem, ýöne az bolsun, uz bolsun köpräk edeli. Ýakynda biram indi näme etjek bolýas, diňe podcast däl. Ondan mundan bar-a, podcast bolmaly däl-de, ondan mundan bir kanal bolmaly, oň aşagynda pleýlistler bolmaly. Indi nesip bolsa vlog edip başlarys, indi nesip bolsa gowy üç üýtgeşik içerikler çekeris, belki reaksiýa wideolary düşürip başlarys, eýleň-meýleň, ýöne üýtgär, gowja zatlar geler. podkastdan ybarat bolmaz bu kadýa. Sebäbi gyzykly bolýar, adamlar halaýan eken, bereli şu zatlary. Nähili zat etmegimizi isleýäniňiz bolsa, siz özüňiz karar beräýiň. Ýagny vlogda meselem diýeli-de, bir günüň nähili geçirmegini isleýäni görmek isleýäňizmi ýa-da bir hili Ýakup bilen meselem, Ýakubyň maşyny bilen meň maşynymy ýaryşdyralym ýa-da özüne göwni ýetýän bolsa diýýän-dä, Ýakupda M5 bolanda näme? Ha? Ýani bizde-de S-klass bar. Ýe, o meselem häzir vlog çekmänem pikirimiz geldi. Hökman edeli diýýäs. Meselem häzir täze ýyl gelýär, täze ýyly Amerikada nähili belleýär? Ony görkezip bileris. Ondan soň başga ştatlar meselem bärde şu wagt sowuk bolany üçin biz ýakynda Maýami, Gawaýi ýaly ýerlere gitmegini planlaşdyrýas. Aňyrlarda-da vlog çekip, size bir amerikan durmuşynam, bärde türkmenleriň nähili ýaşaýanyny, ondan mundan nara, karoçi, kanalymyzam şon ýaly, diňe podcast däl, bir zada ýapyşyp ýatanok. Ýöne meniň onýanlyk, on, men-ä Maýami, Hawaýi planym ýok, men-ä onça pulum ýok, ýagny her kim özüniň ýorganyna görä aýak uzatýar, diňe özüň barada. Zato S-klasyň bar, dört sany maşynyň bar. Ýok, zato seniň M-bäşiň bar, şu dört maşynyň ýa birki maşynyň gabat gelýär seniň şoň ýaly, deň bahasy. Bolýa.
Hemmäňizi ýene bir gezek Täze ýylyňyz bilen gutlaýas. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylyňyz düşümli ýyl bolsun, saglykly ýyl bolsun, köpräk işläp, maşgalaňyz bilen wagt geçirme ýyly bolsun, nesip bolsa. Köp sag boluň.
Ýene-de köp sag boluň. Sizden goldawlara garaşýas. Goldawlarymyzam Instagramda paýlaşyň. Paýlaşyň. Hemme ýerde. Neme deli? Peace. Nädip jemlärdi?
Indi Mehmet älim Ýakup özüň dogrusy näl diýeýin. Şeýdip meni rahatsyz etme ýatan wagtym. Bar ýok.
Boldy adamlar sag boluň. Işlemeli köpräk ýalta gün.
Boldy. Ondan mundan. Ondan mundan podkastymyza hoş geldiňiz.